Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dragey Turkmenistanci men bu gün şol ala jüwjen ýalak porsap görene aý watan dönügi aý haýyn diýip gürläp ýören özem binika dogan çaga ýetim şuň taryhyny aýdyp bereýin. Ol gören ýerde porsap ýöreni üçin däl. Ol onuň ýaly halop güjük üýrüp ýören kän, oň üçin ýedamak. E, muny bir hakykatdan hem bi näme, niräň çagasy, bi niräň adamsy, türkmen bir sorýar-a, sen özüň how, niräň adamsy diýip. Ine, şoň wala soranymda. Bir daş sypatyndan seredemde, nohur adamsyna meňzeşdi. Onýança da maňa aýtdylar, şoň ejesi bilen kakasynyň arasy, ýaşy gaty uly, özem kakasy Azatlykda işlän diýip, Habar geldi maňa. Satlyk Kirli diýilýän bi bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýyla Lebapda dogan çaga. Onda kim muň kakasy? Azatlykda işläp ýörenlerden bir Nazar aga pahyr, ýaňky Gözel Hudaýberdiýewiň kakasy, biz başga adamyny bilemzak. Onda kimkä Lebapdan diýip, ýöne aýdylan gürrüň şo. Muny anta ugradym, muny bu nirelerden çykdy. Ikinji jahan uruşda şo taýda tutulan adamlar bar. Bular barybilenaklar ýurduň içine Emma welin şo taýda Jimmi Karter diýilýän Amerikanyň prezidenti o wagt Sowet Soýuzynyň Merkezi Komitetiniň sekretary Leonid Iliç Brežnew şu özem bular olimpiadany geçirjek bolýarlar. Indi olimpiadany geçirjek bolanda muny daşary ýurtdan bularam bir meseläni galdyran näme üçin ýewreýleri goýberiňiz ak gitjek bolýan bolsa. Näme üçin öz ýurduňyza girjek bolýan adamlary goýberiňiz ak näçesi ýatyr Germaniýada, Ýewropada bular ýaňky indi harby çaknyşykdan soň galan, tutulan, olary halk duşmany diýip yglan edilen Stalin döwründe ýurduna bary bilen atlara, olara ýa atuw garaşýa, ýa hol aňyrda ýigrimi bäş ýyllap Sibir Pitrimde gezip ýörmeli ol adamlar. Muňa garamazdan ýaňky Brežnew bulara rugsat berdi. Şoňa daýanyp ýaňky Aman Berdimyrat we ýene-de birnäçe adamlar Olimpiada daýanyp geldiler, Sowet Soýuza geldiler, Türkmenistana gelip gitdiler. Soň-soň eşiden adamlar eşidendirler muny, ýöne şol gelenleriň içinde ýene-de bir oglan bardy, ýaş, ol ýaşyrak, soňky urşuň soňragyna bir nämä giden, özem şol ýa Nohur ýa-da şol Lebap adamsy, ady Remezan. Çaryýew ýa Gurbanow onam anyk bilemak ýöne şol gap ol öňki gelenler bi Aman Berdimyrat dagy gelip şol olimpiada daýanyp şol olimpiada diýip gelip gitdilerdi emma welin bi Remezan diýilýän galýa Lebapda Lebapda galýada şol ýaňky şol ejesi bilen kakasynyň arasynyň ýaşy üzňeräk diýilýän gürrüň şol. Şol adam gelýä bärde Türkmenistanda galmakçy bolýa Remezan diýilýän. Ondan segseninji ýylda gelen adam şo taýda. Şol Çärjewdaky peduçilişede okap ýören bir nohurly gyz bilen bi tanyşyp bular söýüşýäler. Bular ýaşap başlaýarlar. Ondan bi üç-dört ýyl ýaşap on muny maşyn urýa. Indi bu gürrüňler ýöne bir boş gürrüň, öz-özünden toslap tap ýör diýdirmejek bolup, menem bir nirede bir çeşme bolsa muny bir yzarladym. Şol segsenji ýyllarda gelende Azatlykda aýratyn bir gepleşigem bardy, şol yzyňa gaýdyşyk, ýurduňa gaýtmak şol diýlen ýalak bir, şol ähimde aýdylan bir şoňalak bir gepleşigem bolupdyr. Hawa, gaýdan adamlaram bar. Indi nähili soň görüp, yzyna gaçyp gidipdirermi, garaz, şol gepleşigem boldy. Bu zatlar barada onnoň ýaňky bir ýazyjy bardy. Ine, şol bir kitap ýazdy. O kitaby ýazyp, bir müň dokuz ýüz togsan sekizde mi, togsan altyda çykaran Myrat Täçmyrat diýýär. Ol Şol kitabyň dakylan ady Hatyralarym. Indi şonam ýaňky ýene-de bir etnograf bardy, maryly ýigit, Berdiýew Muhammet Berdi. O-da şol bärde daşary ýurtda ýaşap ýören. Ol şoň kitabyny ors diline, rus diline terjime etdi. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji, togsan dokuzynjy ýylda-da çykdy şo kitap. Indi şolaň içinde, şol gelip giden adamlaryň içinde şu ýanky Satlyk Kirliň kakasam bolmaly şol kakasy diýlip şol guman edilýän adam şol iň bir ýakyn sebäbi Azatlykdan başga bir adam indi tap bolanak anyk maglumat kakasy Azatlykda işlän ejesem pedinstutda okan nohur gyzy Ine, şol ikisinden bolan çaga kakasynam maşyn urýa. Kakasyny näme üçin ýurduň içine saldy? Sebäbi Watan dönügi, haýyn diýip, ýa neme diýip hasaplaýarlar. Men ony beýle hasaplamak, şu nähili gutaran bir guduzlan it özem köçede jöwjülläp ýören mara gürji bolanda-da, men oň kakasyna hiç haçan Watan dönügi diýmerin. Sebäbi ol uruş, Ikinji jahan urşuň nämedigini maňa öz kakam gürrüň berdi. Men hatda haram maşyn kakasyna-da diýmerin hiç haçan Watan dönügi diýip. Sebäbi oň ýolbaşçysy bar, komandiri bar, tuty bolýa el galdyrdylar, bolýa indi ony çözýän oň kakasy däl. Ol bir esger bolup giden adam. Hawa, indi men o zatlary diýmerin. Ýöne bi Agzyna tapan bokuny köçeden tapan bokuny dykyp ýören satlyk kirlä diýen sen bir özüň binika çaga resmi saňa nika bolmadyk dogrymy sen şotaýda ol şu kakaň diýilýän adamam maşyn urupdyr hä ondan soň ejeňede gün berilmändir. Hawa, ondan sen o taýda dogýaň welin, şo taýda sen üç-dört aýlyga çenli nirde, nähili saklanýanyňy bilemak, ýöne üç-dört aýlyk bolanda seni otkaznik diýip, bärde Aşgabada getirýärler. Güjük, şagal, seni dört aýlykkaň şo tak getirdiler. Sen ondan üç-dört ýaş ýaşaň şo taýda bolduň. Ondan sen nirä beripdirlermi, bermändirlermi, sen şo taýda otkaznik diýip hasaplandyň. Hä? Sen şu bolşuňa, sen şu özüň bir şuňňaly kyn durmuşy gören çaga bolup ýetişen, bi indi birine ýaranjak bolup halkyň garşysyna gitmäň näme? Hä? Men saňa ozalam bir aýtdym-a. Men muny ýöne ýerden diýemok, ol haramzada, haram diýmek söz ol ýöne ýerden gelen aga. Men harambaşa haram diýen bolsaň özüniň haram eden işi üçin. Düşnüklimi? Men şoň üçin diýen ony. A sen bolsa bar-a bi kakasyna diýemok ony. Haramdaga haram dag diýen bolsaň, oň özem şol, kakasam özi dirikä şoň oglunyň eden haram işini, agtygyny haram ýol bilen ýolbaşçylyga ertirýänini gören adam ol. Men oňa hiç haçan halal diýmerin oňa. Ýöne sen dört ýaşyňda balkana ugradyldyň. Balkana Nebitdag köne Nebitdag Balkanabada bardyň şo taýda-da on iki ýaşyňa çenli internatda bolduň sen. O taýdanam on iki ýaşyň bolup dolansoň ýene-de Aşgabada Döwletliler ýaňky köşküne ertildiň sen. Hä, gelşiňe-de sen zehinli, bilimli, sowatly, esasa sen şo ýaňky programmist. Dört sany dört dilem saňa okatmaly diýipdirler. Ors dilini, iňlis dilini, fransuz dilini, arap dilini. Şol sen türkmen dilinden başga ýene dört dil saňa okatmaly etdiler. Onnoň sen on dörtmi, on bäş ýaşyň dolanda bu harambaşyň öňünde çykyş edýäň. Bu-da ýara, ýarapdyr, sebäbi o-da şol kakasy şoňňala kazaplanyp ýören adam, onnoňam ýaňky ýetim galan, o-da, hawa, onnoň şol döwletliler öýden bi kyrk iki sany çagany saýlady, senem bar şolaň içinde. Sizem okatdylar sena programist etdiler şoň bala seni programist edip şol şo özem şo taýdanam sen okadylyp arma gidýäň sen ýaňky niräk gulluga gidip nirde gulluk edeniňi bilemak ony aýdybiljek däl ýöne gullukda sen ilki şu zwanýalaňy şo taýda gullukda aldyň Gelşine-de MHM-iň Ýörite antow müdirliginiň Raýatlaryň yzyndan yzarlama bölüminde sen şotap işe geldiň. Geleňde-de siz kyrk iki sany oglan şol aňyrdan gelen. Aňyrdan şol döwletli diýilýän öýden siziňem bir ýolbaşçyňyz bar. Ol harambaşy käwagt gürläp ýördi, Aý, men işigimi çalyşyp, ine, baş şo hili ýerlerde, men her ýerde men çykyp, ine, seredýän, onnoň şu oňa-muňa şu men, siz bilýän näler öýtmäň, men hemme zady bilýän diýdi. Emma oň eden işi üýtgeşik iş däl-ä. Hol bir ýaňky Osman imperiýasynda şu mamluklaryň edilişi ýaly bar hakyly ýeteni öz halkynyň yzyndan yzarlamaga indi bu ýol ýolbaşçylaryna, pagonlaryna ynanman, sizden kyrk iki adam edip, ýörite aýratyn bölüm etdi. Edil şol haram başyň öz jan penalary ýalak diňe şoňa boýun bolýan bolsalar diňe şol seredi ahyry şolaň ykbalyny çözýän diňe haram başy edil siziňem ykbalyňyz şoňalak dogry ol ýaňky muň nemesi haram başyň ýaňky bi ahranasy bi jan penalary mhma degişli. Resmi ýagdaýda, ýöne hakykatda göni harambaşy harambaşy çözýändir şolaň meselesini, buýruk berýänem şodur. Sizem şoňalak bolduňyz. Seni armydan geleňsoň raýat eşiginde okladylar Daşoguza. Hä, Daşoguzda gezip ýördüň sen. Özem bar-a Türkmenpagta sistemasynda işlediň. Kim çigit satýa, kim näme edýä şo taýdan. Onuň seň şo taýda işläp bir topar bulaşdyran adamlaň bar ony soň nesip bolsa bara bir wagt bolanda täzeden galdyrarys aýdarys sen näçe adamyň ykbalyny ýakanlygyny senem makgy maşennikden artykmaç adam däl senem şol gürji it owo ýöne sen şo taýda bir topar adamlary ýakdyň Ondan ýene-de şo taýdanam bir maglumat eşdip. Balkan welaýatyndaky Walifada bine bir gün ýaňky harambaş, aý seň ogluň tankerlap gaz nebti uradýa diýip şeýtip üstünde neme etdi. Hamala oň özi bilen ýalak. Emma hakykatda nähili bolup geçýädi şol iş. Siziň hemmäňiz şol kyrk iki adamyň bolsa şo kyrk bir adam ýygnýalar maglumaty Türkmenistan boýunça daňdan alta çenli siziň ýolbaşçyňyz şol haram maşa ýetirýädi şony. Daňdan ýetde-de şol ýaňky ýolbaşçylar bilen bi ministr beýlekiler bilen gürleşýädi. Şonuň ýalak düzgüne saldy ýurt ol. Emma iki müň altynjy ýylyň ýigrimi ýedinji dekabrynda harambaşyň janyny jähenneme ugratdylar. Şoň bilen hem edil şo gijäň içinde siziň hemmäňizi, kyrk iki oglany şol edýän işiňizden aýrylyp, aýyrdylar Sebäbi haramdaga siz ýalak adamlaň yzyndan bip-billäp ýören adam gerek däl, sizem siz oňam yzyndan yzarlardyňyza. Indi bolýa egerde şol hakykatdanam bir halal ýurt bolýan bolsa, onda siz şotaýda ogryny, jümrini çykarýan bolsaňyz, a bi siziň edýän işiňiz näme? Hä? A siziň gulluk edýäniňiz ogry dälmi bular? Hä? Bulaň ogurlaşa bir hudaý saklasyn, ýöne bular hakyky ogrom däl. Bular samozwanets. Ol ýöne şu zonaň gürrüňini şu blidna diýilýän şol. Düşnüklimi? Oň şusa şu gulagyndan tä dodagyna başlaýan ýerine çenli şeýtirip piska bilen kesýärler. Şol öz-özüne şoňala at dakýar diýip. Näme ol ogurdan bul ogurlaň nämesi tapawudy bar? O nireden olara halal bolýar beýlekilerem haramzada bolýarlar. Ine şol hakda pikirlen. Sen ahyry bara şu iki at depişer arasyna eşek öler bolarsyň sen. Sen gürji güjük hol obalarda bara ul itleň arasyna saklanybilmän hol bir ýerde bir ýaňky aýak ýoluna bir nemeräk bagyň aşagyna daňlyp bir gijesine pişikler beýlekiler ete degmesin diýip saklanylýan sen. Sen bir türkmeniň item däl sen. Sen o gürji, şapka. Düşnüklimi? Üýrüp ýören. Indi senlik mesele şoňalak. Indi bu gezip ýörşüňe, bu gezip ýörşüňe sen Aşgabada geldiň, seň dostuň bar, dostuňam maşynyny ogurladyň. Gowy edip doýduň-da muny alyp gaçdyň maşynyny, uly köçäň ugrunda-da awariýa etdiň. Awariýa etdiň welin seni myhamaň adamlary Seni by pobeg etdiler ýaňky aý bir şol çaknyşyk bolan ýerden maşynyny taşlap gaçan adam edip seni Baýramalyň semýorkasyna şo türmä salyp şo taýda raýat eşiginde işläp ýören adam etdiler şo tap baryp näme iş etdiň sen hä? Ho, Bawurlaň oturýan jaýlaryny ozal babyçka babyçkatda by munýanky nemesi diwarlary. Ony ştukaturka etdilerdi içinede žuçok goýan kim sen dälmi? Hä? Şolary diňlemek üçin. Ine seň edip ýören işiň. Sen gaty kän adamyň bagtyna ýatan bagtyna jogapkärsiň. Indi sen öýlendiň. Sen indi polisiýa by mhmyň kapitany. Dogrymy? Bäş sanagam çagaň bar. Ýöne indi ýüregiň seň müňkülläp dur-a. Hiniňe-de suw gidip barýar. Him? Sen bäş sanak çagaňy nirede bukjagyňy bileňak. Sebäbi kiçikkäň ýetimligiň nämedigini sen gördüň. Çagaň ýetim galar diýip gorkýaň sen. Hä? A sen bi edip ýören işiň näme öz halkyňy satyp ondan görjek bolýan günüň näme halkyň ýigrenjiňi gazanyp hä hany Akmyrat Rejepow soňuna çen durda näme üçin dykdylar beýläk hä köp bilýä senem gün günden kän bilýänsiň köp zadada jogap berýänsiň ahyr barmaly toçkaň şodur. Bu prokurorlaň, bu pagonlaň hemmesi iru-giç barjak ýeri şodur. Hatda bar-a gije-gündiz şoňa bar aýdym, namaz okan ýalak şoň bilen bar-a şoň işini ylgap ýörenem bolsa, gün-günden olaň bilýän maglumatlary, eden işleri, bulaşan gany bulaň köpelýär-de, onnoň ertir ýene-de haramdaga garşy şaýat şolar. Olary aýyrmaly bolýar wol. Eger-de ol düzüwli, halal ýoldan ýörän bolsa, bul adamlara degmezdi. Emma indi deger. Hany Müýlükow? Hany galanlary? Atdaýewem gider. Atdaýew saňa diýen, senem gidersiň. Özüňem bilýänsiň, gaty uzak däldir. Şolary basdyryp ýörkäňem men saňa çykyş edip aýtdym şony. Indi bi ýaňky satlyk kirla diýende, sen satlyk kirli, sen agzyňy dolduryp ol haramzada, aý haýyn diýip, sen gowja pikirlen edýän işiňi. Hä, dinden çyksaňam ilden çykma diýerler, sen ilden çykjak bolýaň. Men seň entäk muň bilen bar-a gutararyn öýtmegem. Sen bujagaş bar-a ol kartinkajyklaň ýa ýene-de bular haýsysy näme? Häý, zypbuk diýse. Senden kän ökde, senden halal şu döwlete işlärin diýip giden adamlara bir seret sen, hä? Sen olaryň bazan yzyça ýok. Hä? Kimiň haýpy geldi şolara? Owadan depede çüýräp öldiler. Aç, çüýräp öldiler. Sen baran oýnuň gaty howply oýundyr. Gowluk bilen gutarmaz. Düşündiňmi? Halkyň haky bar.